Alf Preussen, Onğace saymağa bilgen ulaq. Bir zamanda onğace saymağa ögrengen ulaq yaşağan. Künlerden bir kün o gül yanına kelip, suv üzerinde öz aksini körgen. Yerinde qatıp qalıp, öz-özüne baqıp turğan. Devamını bilmege isteysizmi? Aytsa diñleñiz. Bir! degen ulaq. Bunı yaqın yerde otlap yürgen Tanaçıq eşitken. Ne yapasıñ ya? sorağan Tanaçıq. Öz-özümni saydım, dedi ulaq. İstesiñ, seni de sayarım. Ağırmaycaq bir şey olsa, say baqayım, dedi Tana. Yo, iç ağırmaz, amma qıbırdanma, yoqsa men sayamam. Vay, men qorqam, anam da er alda razı olmaz, fısıldadı Tanaçıq artqa çekilip. Amma Ulaq ögüne sekirdi ve dedi. Men, bir, sen ise, eki. Bir, eki. Me-e-e-kekek! Vay anam! vıyıldadı Tanaçıq. Şu daqası yanına boynunda çançığı olğan sığır çapıp keldi. Mo-o-o! Ne ağlaysıñ? Ulaq meni saya! şikâyet etti Tana. O da ne demek? açuvlı soradı Sığır. Men onğace saymağa ögrendim, dedi Ulaq. Baqsañız, bir, o menim, Eki dana, üç sığır. Bir, eki, üç. Vay, o seni de saydı! ağlap bağırdı dana. Sığır da buna açuvlandı. Şimdi men saña köstererim, mısqıllamaq ne demek, ögrenirsiñ. Qanı, danaçıq, oña bir zaparta aşatayıq. Sığırnen tanaçıq ulaqqa atıldılar. Ulaq pek qorqqan, yerinden sekirip, oq kibi çapıp ketken. Tananen sığır peşinden çapqanlar. Yaqın bir yerde buğa ottlap yürgen. Keskin boynuzlarınen topraqnı qarmalap, otlarnı töpege kötere edi. Ulaq, sığır ve tananı körip, qarşılarına çıqqan. Şu qısqa quyruqlı artından ne çapasız ya? sorağan buğa. O bizni saya! ağlap ayttı tanaçıq. Ep bir artından yetermiz! nefesi tutulıp dedi sığır. Bir, o menim. Eki, tanaçıq. Üç, sığır. Dört, buğa. Bir, eki, üç, dört! dedi ulaq. Vay, o seni de saydı! acınıqlı dedi tanaçıq. Ah, şimdi men oña köstererim! okurdı buğa ve başqalarınen birlikte ulaqnıñ artından çaptı. Olar keñ tozlı yolğa çapıp çıqtılar. Bu arada yol çetinde at aşıqmayıp ot çaynap keze eken. Uzaqtan tasırdı eşitip, toz-dummannı körip sorağan. Qayda aşıqas ya? Ulaq artından çapamız, degen tez çapqanından nefesi tutulğan sığır. O bizni saya! nazlanıp dedi Tana. Oña kimse razılıq bermedi! ökürdi Buğa. Ya nasıl etip saya? soradı at, peşlerine tüşip. Pek qolay! dedi Ulaq. Mına böyle! Bir, bu menim, eki, Tana, üç, sığır, dört, Buğa, beş, at, Bir, eki, üç, dört, beş! Vay, endi seni de sayıp qoyğan! ince sesinen dedi Tanaçıq. Ah, yaramaz, qanı toqtacı! kişnedi at ve ulaq artından daa tez çaptı. Yolnıñ çetinde, isar artında iri, semiz bir dumuz yuqlay eken. Patırdıdan uyanğan. Fırq, fırq, fırq! Qayda o qadar aşqas, ya? soradı domuz. O şu daqası burnunen isarnı yıqtırıp, er kesni artından çapıp ketti. Ulaqnıñ peşindemiz! ağır nefes alıp dedi sığır. O bizni saya! acınıqlı dedi buzavçıq. Onıñ ise buna iç bir aqqı yoq! ökürdi buğa. Amma biz oña kösterermiz! kişnep dedi at ve az qaldı tuyağınen tanaçıqnı tiyecek edi. Ya nasıl etip saya? soradı domuz, artlarından zornen yetip. Pek qolay! köterinki sesnen dedi ulaq. Bir, eki, üç, dört, beş, altı! Ana, endi seni de sayıp qoydı! ağlamsırap dedi buzavçıq. Aysa, cevabını da alır! çıqıldadı domuz. Şimdi men oña köstererim! Yolğa baqmadan cüv urıp, özen yanına kelip çıqtılar. Limanda ise ufaq bir yelkenli gemi turmaqta edi. Üstünde horaz, köpek, qoyun, pardoşnı kördiler. Horaz, kapitan, köpek, lotsman, qoyun, yunga, pardoş ise aşçı edi. Toqtañız! qıçırdı Horaz, ayaq tübüne baqmadan çapqan ayvanlarnı körip. Amma artıq keç edi. Ulaq tayaçıqlarınen iskeleden itelep, yelkenli gemige sekirdi. Onıñ artından qalğan ayvanlar da sekirdi. Yelken sallandı, süf üzerinde taya-taya özeniñ eñ teren yerine yaqınlaştı. Amma da qorqtı horaz. Kok-körikok! İmdat! özüne oşamağan sesnen qıçırdı horaz. Yelkenli gemi bata yata! Er kes qorqudan qatıp qaldı, Horaz ise kene bar sesinen qıçırdı, Arañızda saymağa bilgenler barmı? Men bilem, dedi Ulaq. Öyle olsa, epimizni sayıp çıq, tezce! Yelkenli gemide tek on can sığa bilir. Tez ol, tez ol, sayıp çıq bizni! bir sesnen qıçırdı er kes. Ulaq saymağa başladı. Men, bir, buzav, eki, sığır, üç, buğa, dört, at, beş, Domuz altı, pardoş yedi, köpek sekiz, qoyun doquz ve horaz on. Yaşasın, ulaq, yaşasın! bir sesnen qıçırdı er kes. Soñra Gemidekiler özenni keçip, yalığa çıqtılar. Ulaq ise şu vaqıttan berli yelkenli gemide qaldı. O, anda nezaretçi olıp çalışqan. Horaz gemisine ayvanlarnı mindirgeninde, ulaq er seferinde olarnı sayıp çıqqan eken.